X'siwi għandhom servizzi mediċi b'saħħithom jekk il-pazjenti u l-ħaddiema tas-saħħa ma jkunux jistgħu jikkomunikaw bejniethom? It-tim tagħna ltaqa' mal-infermier Jesmond Sharples. u staqsih dwar l-importanza tal-lingwa fl-oqsma mediċi.
Importanti li l-infermier jitkellem il-lingwa nattiva tal-pazjent għax il-pazjent daħal l-isptar biex primarjament ifieq. U allura importanti li l-pazjent jikkomunika mal-infermier eh, x'qed iħoss minn xi xaddej u l-maġġoranza tal-pazjenti li jkollna fl-isptar Mater Dei u fl-isptarijiet fil-homes u fl-isptarijiet l-oħra huma Maltin U għalkemm ħafna mill-pazjenti li għandna jafu jitkellmu bl-Ingliż, imma l-lingwa materna hija dik li tgħinek l-iktar tħossok tesprimi dak li tħoss għanejtek. U allura importanti li l-infermier jitħadded bil-lingwa nativa tal-klijenti tiegħu. Issa nafu li Qed insiru soċjetà aktar kosmopolita u qed ikollna pazjenti li mhumiex Maltin u li dan tassew joffri sfida, tassew joffri sfida għaliex darba sfida mhux għall-pazjent imma għall-infermier li jrid jikkomunika bil-lingwa tal-pazjent li ħafna drabi l-infermier ma jkunx jafu allura jkun jeħtieġlu interpretu biex ikun jista' jgħinu f'dak ix-xogħol. Din nista' ngħid għaliex jiena kont id-direttur tan-nursing dak iż-żmien meta bdejna nġibu ħafna barranin speċjalment minn mill-Pakistan u minn Spanja ħa ngħid hekk u dak iż-żmien kien importanti peress li kellna shortage ta' nurses li niftħu s-sejħa tagħna għal nurses minn barra ma kellna sfida u din l-isfida kienet jekk se jiġu nurses barranin irridu dawn jitgħallmu bil-Malti. U allura ilħaqna ftehim mal-Università ta' Malta biex jiġi offrut kors ta' Malti bażiku, bħalma kellhom it-tobba barranin, biex ikun jista' jiġi mogħti lill-infermiera u dan il-kors ta' Malti bażiku sar kundizzjoni biex inti tkun tista' tiġi appuntat bħala uffiċjal ta' servizz pubblika f'għeluq is-sena tiegħek minn meta tiġi appuntat. Dan għadu fis-seħħ. U ehm, gost ngħid li ħafna minn nurses jitkellmu Malti bażiku jinexxilhom jidjalogaw u min jitkellem il-Malti tant tajjeb li għastintuna li hu barrani ġifieri. Jek taraw għed il-textbooks ta' taħriġ tal-infermieri tal-bidu ta' seklu 20, per eżempju, u għed jara ħafna termini italjanizzati. speċjalment dawk tal-anatomija u l-fiżjoloġija. Iktar ma ma nersqu l peress li aħna ġejna mħarġin fuq textbooks Ingliżi, ħafna mit-terminoloġija li nużaw li nużaw fil-qadda ta' tmirietna ta' kuljum huma ta' natura Ingliża ħanejtek. U għed tajjeb li jirreferi per eżempju għal ktib il-ktib tal-infermier ta' Dr. J.S. Galizja li nkitef fl-1904 Fejn dan offra manwal ta' taħriġ għall-infermiera u f'dan il-manwal ta' taħriġ għall-infermiera jelenka affarijiet ehm, li eh, li huma partikolari għal dak iż-żmien li kien jintużaw bil-Malti, bħal pereżempju eh, sputatur, pereżempju sputum mag, Eh, backrest, eh, spallira, bed cradle, arket. Dit terminoloġija li jirreferi għala Dr. J.S. Galizja Maż-żmien ġiet sostituta bit-termini bit-termini Ingliżi, li hija sa ċertu punt hija sfortuna. Għalkemm tgħallimna bl-Ingliż u ġejna mħarrġin bażikament bl-Ingliż, bejnietna nitkellmu bil-Malti u nużaw termini pereżempju bħal newwil li drip, tgħid li mhux kelma Ingliża drip imma ġifieri għandha plural ta' drip, drippijiet pereżempju. Scalpel pereżempju nużaw pereżempju xafra jew sikkina. per eżempju, il-magna tal-pressjoni, is-sigmomanometer. Per eżempju, semmit da sikwit dal-żmien fil-COVID dal-aħħar, tpoġġa fuq il-ventilator, aħna ngħidu tpoġġa fuq il-magna. Ġifieri, nużaw terminu speċifiku ħafna għaliha dik il-ħaġa, terminu li nafuh aħna biss ħanejtek. U mbagħad meta niġu għall-mard, per eżempju, huwa mard komuni dan, per eżempju, tagħtu stroke, rajt, cerebral hemorrhage, Emorraġija ċerebrali, pereżempju, għaddiet u tat upoplesija, pereżempju, attakk tal-qalb, heart attack. Għandna t-termini kollha tal-ġisem, pereżempju, naf, infezzjoni fil-frixa, pereżempju, infezzjoni fil-marrara. Jiġifieri dawk it-termini nużawhom u nużawhom, jiġifieri mhux b'mod artifiċjali, imma nużawhom